Рифә Рахман, Толым. Икенче кисәк. Бала чактан күңеленә узган хыял Аниядә 8нче сыйныфта укыганда да бетмәде. 9нчыга күрше югары авылга җәяү йөреп укырга кирәк иде. Иң яхшысы хәзер үк Казанга китим дә, фельдшерлыкка укыйм. Аннан институтка да керүе җиңел булыр дип, Ул июль башларында документларын шунда тапшырып кайтты. Мәктәпне бишкә генә бетергән иде, имтиханнар биреп торасы да булмады. Шул көнне үк керде дигән печәтле кәгазь тотып, әле тагын чакыру килер, монысы болай гына, мәктәп өчен генә дигән вәгъдәләр алып, авылга кайтып төште. Ани артыннан йөргән малайлар арасында күңеленә ятмаган югары авыл егете дә бар иде. Буйга тәбәнәк, сүзгә шома бу егет Барысыннан да ябышкаграк булып чыкты. Кичләрен клубта бер алдына, бер артына төште. Тозлы суда дуслары күп идеме? Әллә барыбер Аниянең аңа карамасын белделәрме? Авылның иң чибәр кызы артыннан йөри дип, күрше авыл егетенә бәйләнүче табылмады. Ания авылдан чыгып китсә, һичберсен ошатмаган егет кисәкләренең чынлыкта үзе белән мәктәптә укып йөргән бала чагаларының да әле яңа гына хәрби хезмәттән кайтканнарның да барысыннан котылачак иде. Һәм котылды да шикелле. Бәрәңге алулар тәмамланып, Казанга кайткач, анияләр төркеменә яхшы эшләгәнсез дип бер-ике көн ял бирделәр. Вакытны әрәм итәсе килмәде. Төнгә каршы поездга утырып, ул тозлы суга юл тотты. Менә кузгалам, менә кузгалам дип торган поездның вагонына көчкә ләгеп, бердән бер буш калган урынга килеп тукталса, каршысында Габидулла утырып тормасынмы? Унынчы сыйныфны бу елда тәмамлаган егет Казан авыл хуҗалыгы институтына укырга кергән икән. Исемнәренә кадәр яратмыйм, үзе кебек иске борынгы, дип уйлады кыз. Озын исемле булгач, озын буйлы гына булсачы? Аниянең болай бер дә кешедән, бигрәк тә иптәшләреннән көлә торган гадәте юк. Әмма дә артыннан кайсыдыр озатып кайтса, аны шунда ук алмаштырып куйгандай булалар. Кызда мыскыллыйсы килү, үртәшү теләге уяна. Ничә еллар дус булып йөргән берәр малай матур сүзләр сөйләштерә, яратам, шатам ди башласа, Кыз шунда ук бу бәхетсезне дошманнар исемлегенә теркәп куя. Егетләрнең читтән гашыйклыгына ирәя үзе. Әмма башкалар кебек 14-15 яшьтән үк пар сайларга ашыкмый. Үртим дисәң сәбәп кирәк тә түгел. Ә табыйм дисәң, табыла. Я әйт, бу Габидулладан нинди яманлык күргән инде ул? Узган ел туган көненә җибәргән бүләген кич клубта үзенә китереп тоттырды, Тансыга чакырырга каршысына килеп баскан иде. Икенче берәү белән биен дип, кинәттән торды да китеп барды. Каешлы уенында да каешны Габидуллага шәпләп төшерергә тырышты. Жаза сайларга кирәк булганда, ул эшли алмастайны сорады. Сорык тавышлары чыгарып кына җырлый алуын белгәнгә, егет бер-бер уенда атылдымы, әйдә аны җырлатабыз, ул яхшы җырлый, җырласын, җырласын дип кычкырырга тотына иде. Габидулла ани артыннан чапкан башкалар кебек үк боларга түзде дәшмәде. Чөнки ул үлеп гашыйк иде. Бүген дә кызның үз каршысына килеп туктавына, җитмәсә авыр сумкаларын поездның өске киштәләренә урнаштыруын үтенүенә ул бик нык сөенде. Инде училищеда укып йөргән Ания Акылга утыргандыр, үзе белән кешечә сөйләшеп кенә кайтыр дип өметләнде. Чыннан да, кеше арасында сер бирмәде кыз. Егетнең әңгәмәләренә катнашып, яңгыратып көлеп, юл буе шаярып шатланып кайтты. Радиодан тиздән Кукмарага якынлашканны хәбәр иттеләр. Кондуктор ханым да билеты шунда алганнарны бер кат барлап, һәрберсенең исләренә төшереп чыкты. Син Кукмарага кайтмыйсыңмыни? дип сорады кызның киемнәренә үрелгәнен күргән егет. Алар авылына автобус Ныкрат алан аша йөри иде. Әйе шул, соң бит инде, апаларымда кунам, ә син? Минем районда фатир төшәрлек кешем юк. Ныкрат аланы вокзалында утырып чыгармын да, беренче автобус белән авылга кайтып китәрмен дип уйлаган идем. Ә, алай икән, ярый хуш. Юк инде, кызый, хушлашмый тор. Мин төнге бердә Кукмарада үзеңне генә төшереп калдыраммы? Җитмәсә апаларга барам дисең. Вокзалда калсаң да күпме йортсыз җирсез эш кеше белән төн уздырачаксың. Урам буйлап ялгызыңны ничә чакрым төшермим дә төшермим инде. Кем миңа тисен? Шушының кадәр сумкам барында, күтәреп алам да тондырам яныма гына килсеннәр, дип батырайды Ания. Синнән булыр. Тик барыбер ялгызыңны төшермим булгач төшермим. Апаңнарга кадәр озата барам дип сүзендә торды Габидулла да. Габидулланың озатырга алынуы бердән ашарга булмады. Урамда бик суык, төннәр салкынайткан, ә Аниянең өстендә бик юка иде. Габидулла аның муенына үзенең җылы шарфын урады. Җитмәсә, сумкалары да авыр. Авылда эшләп үскән Габидуллада көч күп икән. Ихтә итми. Аниянең йөген эләктереп алды да, үзенеке белән бергә тотып, тиз-тиз атлап та китте. Кукмараның үзәк урамы озын да сың, Төшә-төшә, сөйләргә сүз дә җитмәс кебек тоелган иде, табылды үзе. Беләсеңме, мин сиңа ни өчен гашыйк булдым? дип сорады Габидулла кыздан. Белмисең шул. Толымнарың өчен. Апам толымнарына охшаган алар. Укырга кергәч, беренче аенда ук кистереп кайтты. Толымын үзенә тоттырып җибәргәннәр. Менә нинди прическалы булдым дип, шат тавыш белән игә килеп кергән иде. Соңыннан кич клубка җыенганда моңсуланды. Шешен алай тарап карады, болай, җаен тапмады, шатмады. Аннан трюма алдында торган толымнарын кулына алды да, үкереп елап җибәрде. Синеке кебек үк матур иде апамның тылымнары. Синекедәй бөдрәләнеп торган шигә чәчләре. Ул яңадан озын тылым үстермәде. Укырга кердем дип кистермә, яме ание. Үкенергә калмасын. Апа килеп утыргач, чәч кисүче кыз да, әллә тимибезме генәме соң? Бигрәк калын тылымнар бит дип сокланган булган. Ания чәчен кистерергә уйламый да иде. Теләсә дә, әтисе барыбер рөхсәт итмәячәк аңа. Алар авылында чәче кыска кызлар бер-ике генә. Абыйсы да гел әйтә тора, йөрсәң, Озын толымлы кыз белән йөри икән ул. Шәч кисү уе көтмәгәндә нитмәгәндә Аниянең башына керде дә утырды. Габидулла үзе дә, гыйбрәтле сүзләре дә онытылды. Иртәгә үк парикмахерга барам, әтиләргә генә шалтыратып әйтәм дә, үзем әтидән шүрләсәм, җизнәмнән шалтыраттырырмын әле дип уйлап кыз ашыгыбрак атлый башлады.